Gimoro thaga. Gimoro thaga kama sebedo kamanyo ni minyaka nenda se wuotho ngiya nyaka tung' piny. Eh? Adhi nyaka e namo ka nini. Eh. Joshua, nitie gima timore e ot ka. Eh. Skandul. Skandul. Skandul ma kata mar gine inwais gini ka weri. Kasese ka.
Adondomewe. Iwacho ni. En moma akakozoe. En mari gi jaoda. Ah, kandu en mara gi jaoda. Kod ji te sese mani odu. Cinderella alwa. Eh, ade chalu koro kata malik ma asiko nyaka sabuni wa. Cinderella koro kotore na tu. Eh. Weka sa udigo. Meske ke ke hiyo. Kada abiri ni utapat marselenga. Habari. Martin bene, Martin bene, makatodwangi.

an pok na anyiewo chapa opod pok inyiewo eh. is okay koro an to an ok adeny ahinya eh. to be aben chapa nobiro eh. wachame koro why the message is to mm. sindiro bude baf kaja pod alwoko mm. obiro neno odwaro pesa mm. odwaro pesa

Idwa ni rem gini pende piny kara rem. Ah, iwinjo. Kara rem gini pende bali. Odigo to orimo. Donge ne chamo pesa na to dea. Hata tae. Eh? Koro gimoro.
Dea save kata pipi iri pesa. A ah, podi, dong podi. Podi.
Eh. To wach pesa ni modugu la leo kuma daki wate. Eh. eh. Pesa la kanchi mo kwa. Ah, ah. Elu fadi. Ne, o odigo. Nam cham. Ni fane isomo.
O ni ni ni.

to koro hadoka asepenji penjo ise edwoka iparo ni to who is the accusation person person the accusee is me eh. but the accusation eh. is mina nyango ajuda mimi hey
Takema yudo kanyo kanyo kabe yako chu yako chi yako chi oyo kanda to en mabaglo ni kanyo kenda. Ah to koro ha pe ha pe.

Koro watim nang'o kanyo Joshua nikech koro an tadwaro siling' elfu adek mondo aduok ne Cinderella. To koro a- Mano e gima amanyo. ta hapenji in isewinjo ni gugundwa amoro to tiyo to dedela ni kumila ose pesa Ah, ah, ok awacho kamano. Ma gima in Ibe. in aspira. Wawuo mos kaka joma dongo. ibe adwa nyisi gimoro tete hink te hink ibe Wuode miro to ipara ni ah, mano wacho ni odhi e ah, harusi cha changamu. Eh? Ah, ah to wuode miro nyalo afo afo fem. Okonya. Eh? Okonya. Sasa ani makori aki hi aki usto mai pre prenchai mai ele mai handover mai i i i east west eh? east west anakowacho mani awacho ni mai

bize tolokata mana selenga te kanyedo podi eh? kanyedo podi koro kidare bubo bungalo koro kete dake bok bok apo mondo gi lakini joshua gi motin warang kaka da wuok kanyo abi yot moro nikech konya abi yot moro jadagi kata in kinyalo dhi bas an gi soso kod msoro Eh, so, oluso ni iwinjo how wuoda wuoda amilo wada ni e weye ot ni bas ha na na na adhi wuo gi lala an lot ma ma kuma no dak ne winjo nitiere ro udi ma neto no ger poko otiyo gi maber winjo pod iluongo ni handa cons concept

Adudo onjo nikech nindo kik ikere oda. Obed ni gigi, gige mangano akonyo godo nyithinda. Senta komine, senta komine, moli lo.

Kik chandi.
Kata gimoro mibilo ga kanyo. Kik chandi, kaw rech ariyo kanyo icham. Akene ambi kaw na ariyo. Dong mano gine wa kanyo. Oh. Ambi nyako na mana ariyo. Iba kum. Eh, sawa, mina nyango. Hmm? Dhi ng'ina raya go kose gine ne. Ginyalo wang', ting'ini ko mo wang' customer ko ero. Lakini omenda gi. Adano. Kodi. Podi. Oh.
Podi nyatida kwada to eh. Awo le anya kana cha konyi kata kata gini cha. Awo le mina nyango koso ko kanga neno remja. Okada kata lu. Awo bacho na gigo mago eh. ma ket kando. Ni kata gimora chami yao. Eh. Ami yango ya mina nyango to kamba ni koki yao tia. Gimi cha mo ka.
Mana biye ka. Kiki chandi.
Biye ka biye stima kota kosa cha. Hmm? Eh, ikao. Ikaw ariyo. Sa kaw rech?
Eh, kaw rech ariyo.
Mihero, iwinjo? Ambe kaw ambe kaw ariyo moko kanyo.
Na san bok ibiro go kata kaka. Akik chandi ka ichiemo kata gine to dong mage sende. Karini dwa sende mage. Chumbi be kapo ni onya denyo.
Idenyo koso ringa kam ni kuo. Na ah kun weri go sadhi musange. Kariero yeto di denyo di di ngisa na kam ni. Kwa duoki.
Ayi duoko mane chiemo isechako chiemo. Ah. Eh, yawa.
Sindi to ito daki cham ya. Ya gi kasa duoko rako dako wadwa mi na nyango. Cham. Hmm?
Cham. Omenda ni bado no tuo makata ka customer obiro. Hey. Akapana nyaduoge e plot gomena. Hmm?

Nyasachie.
Hey, yawa.
To en onge kata budget mogoyo. Kobiro to dwa chiemo, kobiro to dwa chiemo. Hey. Eh. Mina nyango yadha ahinya. Hey. Eh. Lakini yadha yadha dong pono kidwa yadha yadha ngachani. Yadha. Mm. Ane rech kidwaro. Ine komenda ler. Ane na yath piyo piyo mondo achaki meda moro. Omenda ler kaka sadhi. Mm. Ano ka usgo omenda moko ma hivi hivi. Kata fode nyanya. Kanyo.

Yamano mina nyango ng'iewo ya itimori nade? Eh, chori to chal nade? Lure.
Pare ni keto nyinga ng'ati. Obadi.
Mina nyango. Mina nyango Joshua ni kanye? Ok en tich. Kiso ni di.
Odhi manyo.
Dichwo nyaka manyo, dichwo nyaka manyo kimilo tichaki gine dware. Ah, dichwo nyaka manyo. Eh. Mm.

Ma en oda pi modho. Oh. Openjura ni hotel maduong' ni ng'ato dikawe pi modho. Kana amadho achamo mana rech ma nono. Owacho ni chamo takonyigo.
Mm. Ogedo. Mm. Churi nigi pesa ma madhi chiemo go kawa kesa. Kawa kesi ke par en hotel machalo nade? Ma komondo.
Ngani mm.
gozo. Ngani gozo rudu poka nyiro gimo chama. Awachwa. Ah, Wach moko sani tek. Uhuru chung' e dhoot. Wach moko sani tek.
Joshua kaja ido ka Joshua. Yaani o- olo- olo- olo- Chung' e dhoot ok Uhuru. Joshua okawo mogo.
hmm? Joshua- Joshua okawo ngano. hmm? Eh, Joshua okawo ngano oloko mina nyango. Eh? eh. Oketo kanyo ngano ma ne ne opidho ngano kanyo ma en chapat chapat ma komo ne chiemo pod awuoyo kodi. hmm? Joshua oketo kanyo ngano Joshua dalo chapat malich malich ma kata ka Joshua timre onge. Eh. Yo ma koro chuno ni chop ka nyakonyo. Daki kelo na. Sawa, wang na ka.
Aje kech mano ne chuora.
Akonyi nadi? Eh wang wang ne customer, wang ne customer. Daki kelo na mano ne chuora. Joshua okodhi tich. Joshua ni kawe kesa chiemo. Into wait kech. Mama yo, mama yo. Raj mogik, raj mogik. Hmm? Raj raj ma kata onge. Cinderella? Eh?

Piyo piyo piyo ada ada golo. Ne ne tuwe ni. Ah, ah ne wodhi kawe ka Joshua kawe kesa. Kawe kesa luwo ka ne wala tuwe ni. Kawe kesa. Iluwo ka. Joga.
Ha? Kawe kesa ko ineno ka. Mawuogo ni. Eme luwo kichomo kawe kesa. Eh? Be ni paro gi ni.